Indulġenza. Ġieli smajna l-kelma indulġenza. Forsi rajnija miktuba f'xi niċċa taħt xi statwa fit-toroq tagħna. Jew ġieli rajna l-kelma miktuba fuq xi santa Imma x'inhi indulġenza eżattament, jew x'inhuma l-indulġenzi? Ejjew immorru pass lura. Ejjew ma ninsewx li Alla jaħfer id-dnubiet tagħna l-insara permezz tas-sagrament tal-qrar. Mela, il-bniedem niedem li jersaq għas-sagrament tal-qrar, jiġifieri s-sagrament tal-penitenza u r-rikonċiljazzjoni, Huwa maħfur minn Alla. Però fil-bniedem jibqa' l-effetti ta' dnub. Issa il-Knisja li tieħu mit-teżor tal-merti ta' Kristu, it-teżor tal-merti li huwa kiseb permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu, il-Knisja tapplika dawn il-merti ta' Ġesù biex in-nisrani diġà maħfur jitnaddaf mill-effetti tad-dnub. Ħalli nġib eżempju sempliċi biex tifhmuni. Nagħmlu mod jiena nkun qiegħed id-dar, inkun qiegħed noħroġ il-frieket u s-sħieken mill-kexxun biex nieklu, U bi żball naqta' subgħajja u joħroġ id-demm. Il-ġerħa tagħlaq. Tfieq. Dik qisha il-maħfra. Hemm il-fejqan. Però dik il-ġerħa tibqa' tidher. Dak huwa mela l-effett ta' dak l-inċident li kelli. Issa, filwaqt li. Is-sagrament tal-qrar mela jaħfer id-dnub u bħalma għedt, użajt dal-eżempju, kelli ġerħa, ħareġ id-demm u dan u din għalqet, mela jiena nfejjaq. Però baqa' s-sinjal ta' dik il-ġerħa li ma jmurx. L-indulġenza hija dik l-għajnuna speċjali, dik il-grazzja li Alla jagħti lilna l-bnedmin biex mhux biss ikunu maħfurin id-dnubiet tagħna, għax dawk diġà nħaffru bis-sagrament tal-qrar, imma l-effetti tagħhom. Issa, meta nisimgħu l-kelma indulġenza, il-kelma indulġenza ġifier hija marbuta wkoll ma' ċerti żminijiet partikolari. Ngħidu aħna, il-Papa meta jagħti l-barka Il-benedizzjoni Urbi et Orbi nhar il-Milied jew nhar l-Għid il-Kbir jew dakinhar li jkun magħżul bħala Papa, dik il-benedizzjoni għandha marbuta magħha l-indulġenza plenarja tissejjaħ, jiġifieri dak li jkun li jkun għerr, allura nħaffrulu dnubietu, ħasen fil-quddiesa f'dawk il-ġranet, qal it-talba tal-Missierna, talab il-Kredu u talab skont il-fehmiet tal-Papa, allura jirċievi allura mhux il-maħfra, għax il-maħfra diġà jkun irċievieha bis-Sagrament tal-Qrar, imma l-effetti tad-dnubiet fil-ħajja tagħna li jibqgħu bħal tebgħa jiġu mneħħija permezz tal-indulġenza. Ħa nsemmi eżempju ieħor ta' indulġenza li ftit jafu bih, meta saċerdot ġdid jiċċelebra l-ewwel quddiesa solenni tiegħu. Meta huwa jiġi biex jagħti l-barka fi tmiem il-quddiesa, ma' dik il-barka, ma' dik il-benedizzjoni hemm marbuta wkoll indulġenza plenarja. Hemm ukoll indulġenza forsi ma tantx hi magħrufa ħafna imma li wieħed jista' jirċieviha kull sena bejn l-ewwel ta' Awwissu u t-tnejn ta' Awwissu, tissejjaħ l-indulġenza tal-Porziuncola. Porziuncola huwa dak il-post fejn miet San Franġisk, dik il-kappella li madwarha hemm mibnija bażilika ta' Santa Marija tal-Anġli ġewwa Assisi, imma hemm dik il-kappella żgħira fejn miet San Franġisk. U ħafna sekli ilu kien hemm wieħed mill-papijiet li kien ta' indulġenza tal-Porziuncola, ġifieri kull min bejn l-ewwel t'Awwissu u t-tnejn t'Awwissu Imur iżur knisja Franġiskana jew inkella parroċċa jista' jirbaħ l-indulġenza plenarja, jiġifieri sħiħa, skont dawn il-kundizzjonijiet li semmejt qabel, li wieħed iqerr, li wieħed jitqarben, jitlob it-talba tal-Missierna, jitlob il-kredu u jitlob skont il-fehmiet tal-Papa. L-indulġenzi li aħna nistgħu nirċievu jew nakkwistaw, vera, dejjem da mhux qisek inti mort f'ħanut u xtrajt xi ħaġa, għax l-indulġenzi ma jinxtrawx. Imma l-indulġenza turi hija parti wkoll mill-mixja tal-fidi li qed jagħmel in-Nisrani u allura Alla li huwa indulġenti magħna li jsawwab fuqna l-maħfra tiegħu mela mhux biss jaħfrilna permezz tas-sagrament tal-Qrar imma wkoll ukoll ineħħi minna l-effetti tad-dnub li fil-każ normali hux vera jitnaddfu billi aħna ngħaddu minn dak l-istat li nsejħlu purgatorju. U għalhekk l-indulġenzi aħna nistgħu nakwistawhom. Il-kelma nakwistom mhix il-kelma eżatta, nistgħu nirċivuhom forsi kelma aħjar. Kemm għalina nfusna? Imma anke nistgħu napplikawhom għal ħaddieħor, napplikawhom għall-mejtin dawk li jinsabu fl-istat tal-purgatorju. U fil-fatt, indulġenza oħra li tista' tiġi applikata għall-mejtin hija dik marbuta mal-ewwel ġranet ta' Novembru, li wieħed mhux biss iqer, mhux biss wieħed jitqarben, mhux biss jgħid dak it-talb li semmejt qabel, imma wkoll iżur ċimiterju. L-indulġenzi huma marbutin ukoll mas-Sena Mqaddsa, ġieli kellna xi Sena Mqaddsa jew xi Ġublew bħalma kellna l-Ġublew tal-Ħniena. U il-Papiet tant għamluha faċli li wieħed jirċievi din l-indulġenza li m'hemmx għalfejn, pereżempju, joqgħod jinqala' minn daru x'ħadd marid, pereżempju, jew anzjan li ma jistax joħroġ, Jista' wkoll jirbaħ l-indulġenza mis-sodda tal-mard tiegħu billi jagħmel dak it-talb li aħna semmejna u anki iqerr u jitqarben. Fi il-Knisja li hija l-ġisem ta' Kristu tagħmel minn kollox biex in-nisrani jkun jista' jirċievi u jduq il-ħniena ta' Alla b'ħafna modi u l-indulġenzi huma mod ieħor kif dan jista' jsir.